Nilqakom lura għal Prime Time, żgur li taqblu miegħi jekk ngħidu li l-ħajja ġieli toffrilna sitwazzjonijiet li ma jkunx faċli li taffaċċhom. Uħud mill-iktar sitwazzjonijiet diffiċli tal-ħajja huma li nitilfu dawk li jkunu għeżież għalina. Jekk kemm-il darba tormol, apparti mill-isfidi emozzjonali li trid tegħleb, hemm ukoll sfidi finanzjarji. Il-fatt li tormol ħa jkollu impatt fuq l-aspett finanzjarju tiegħek għax ovvjament l-introjtu tal-familja tiegħek jista' jkun li jonqos jew inkella anki l-benefiċċji tas-sigurtà soċjali li tieħu jistgħu jinbidlu. Jista' wkoll ikollok tibda taffaċċa spejjeż li forsi jkunu ikbar ta' akkomodazzjoni jew inkella ta' mediċini li trid tixtri kuljum. Għalhekk importanti li dejjem issegwi u timxi fuq pariri professjonali. Xi kultant, jekk kemm-il darba titkellem ma' xi membri tal-familja, mhux dejjem jgħoddulek il-pariri b'mod professjonali jew inkella kif suppost. Għalhekk li timxi fuq parir ta' persuna professjonista dejjem huwa essenzjali. Fil-fatt, illum, b'mod virtwali se nagħmel kollegament mal-Avukat Veronica Ann Spiteri, fejn sejrin nitkellmu ftit fuq il kwistjoni tat-testment u l-wirt. Doctor Spiteri, ejja nitkellmu fuq it-testment. Għalfejn għandu jsir testment u jekk ma jsirx testment, x'jiġri mbagħad?
Mela, naħseb jiena, Testment irid isir huwa importanti biex isir sabiex inti tkun tista' taf kif u għand min se tmur il-propjetà tiegħek wara li inti tmut. Jekk inti, xorta waħda, jekk ma tagħmilx testment, il-liġi xorta tipprovdilna l-liġijiet ta' persuna li tmut bla testment. Jiġifieri l-liġi ttik imbagħad xenarji differenti eżempju persuna li huwa waħdu, persuna li huwa miżżewweġ, u kif għandhom imbagħad dik il-proprjetà tal-persuna mejta kif għandha tiġi trażmessa għand nies oħrajn. Doctor Spiteri, jekk inti l-werriet imbagħad, xi drittijiet għandek u x'obbligi għandek?
Mela, naturalment, id-dritt illi tirċievi dawk l-affarijiet li jkunu ingħataw lilek mit-testment hemm ħa jkunu u hemm ħa jibqgħu. Imma naħseb jiena huwa importanti li ngħidu n-nies illi meta jmut familjari huwa essenzjali illi inti tmur għand in-nutar, in-nutar tagħmel ir-riċerki ħalli tara jekk hemmx testment, kemm pubbliku kif ukoll sigriet, tajjeb, u wara illi tagħmel ir-riċerki in-nutar tkun f'pożizzjoni tgħidlek jekk inti rċevejtx xi ħaġa mingħand dak li jkun miet u xi tkun irċevejt u mbagħad tkun tista' ssir dik li ngħidulha l-causa mortis fejn tiddikjara l-proprjetajiet li inti tkun irċevejt mingħand il-mejta u jekk ikun hemm xi ħlas ta' taxxi jitħallsu wkoll.
Avukat, kif nistgħu nitkellmu dwar id-djun vis-à-vis it-testment u l-werrieta? Kif taħdem is-sitwazzjoni? Id-djun huwa importanti ħafna attwalment. Meta inti tirċievi mingħand persuna, inti tirċievi l-assi u anke d-djun. Jiġifieri huwa essenzjali ħafna li inti tkun taf dak li ħa tirċievi. Infatti, fil-liġi, il-liġi tħallik tirċievi bil-benefiċċju tal-inventarju ngħidulu. Jiġifieri qabel ma taċċetta l-wirt per se, tajjeb, issir lista, il-lista tad-djun u l-lista tal-assi, tkun tista' tikkumparhom u wara li tikkumparhom imbagħad tista' tiddeċiedi jekk inti ħa tirrinunzja, tirrifjuta dak il-wirt jew inkella jekk jaqbillekx taċċettah dak il-wirt. Jekk inti tirrifjuta l-wirt, inti ma jkollok l-ebda obbligi, ovvjament m'int ħa tirċievi xejn u ma jkollok l-ebda obbligu li tħallas id-djun lanqas. Avukat, ħa nitkellmu fuq suġġett kemxejn differenti din id-darba, il-prokuri legali. Jekk nitkellmu fuq il-prokuri regali, hemm prokuri differenti, livelli differenti, hux vera? Hekk hu. Hemm prekura speċjali, speċifika u hemm prokura wkoll ġenerali. Meta qed nitkellmu fuq prokura speċifika, mela hemmhekk għandek persuna illi qed tgħidlek tagħmel xi ħaġa imma xi ħaġa waħda biss, xi ħaġa speċifika. Eżempju, jiena ma nistax nidher għall-konvenju u ngħidlek ħa ntik prokura ħalli tidhirli fuq il-konvenju dakinhar għax ma nistax. Dik hija prokura speċjali, speċifika. Il-prokura ġenerali, int, il-persuna li inti ħa tqabbad biex, il-mandant ngħidulu, hu jkun jista' jagħmel kollox li inti tagħmel. Jiġifieri huwa essenzjali li meta inti tqabbad lil xi ħadd bħala Prokura Ġenerali jkun persuna affidabbli, persuna li inti tafdah. Għax ħa jimmaniġjalek ħajtek prattikament, jista'. Li jsir taħt Prokura ma jistax jiġi rriversjat u ma jistax jiġi mħassar, hux hekk? Li jsir taħt Prokura, ovvjament dik hi, il-Prokura per se tista' titħassar, tista' tiġi rinunzjata, imma dak li jkun sar ma jistax għax Dak li jkun sar, ikun sar f'ismek. Daqslikieku tkun għamiltu inti l-istess ħaġa. Allura diffiċli ħafna hu. F'dal-każ ovvjament għal darb'oħra nisħqu dwar ir-responsabilità tal-individwu li jafda lil xi ħadd bil-prokura legali li dejjem josserva li dak li qiegħed jiġi attwat taħt il-prokura huwa dak li kellu f'moħħu l-individwu, hux hekk? Ekku, ekku, ekku, definittivament, huwa importanti li l-persuna tkun persuna affidabbli li jafdah u jista' joqgħod fuqu. Doctor Spiteri, grazzi ħafna talli kont miegħi illejla, nawguralk il-kumplament tas-serata t-tajba u niltaqgħu ma ndumux. Grazzi ħafna. Is-serata t-tajba, is-serata t-tajba. Sfortunatament ħafna individwi, xi wħud f'koppja, jieħdu r-responsabilità finanzjarja tard fil-ħajja, jekk kemm-il darba l-parti l-oħra tal-koppja tiġi nieqsa. F'dawn is-sitwazzjonijiet, għal darb'oħra nerġgħu nitkellmu dwar l-importanza li dejjem tafda f'idejn professjonali. Il-fatt li inti tħalli f'idejn professjonali jistgħu dejjem jassigurawk li inti tkun qiegħed tattwa l-aspett finanzjarju tiegħek bl-iktar mod bl-iktar mod responsabbli. Il-fatt li tkun qed tikber fl-età jista' jpoġġik ukoll iktar vulnerabbli għall-abbuż finanzjarju. L-abbuż finanzjarju jeżisti u l-abbuż finanzjarju jista' jolqot lil kulħadd. Għalhekk importanti li żżomm għajnejk miftuħa għal ċertu forsi ħjiel jew inkella ċertu affarijiet li jkunu qegħdin jiġru madwarek li jistgħu forsi ituk intenzjoni li ħaddieħor qiegħed jipprova jagħmel abbuż finanzjarju. Jekk kemm-il darba tħoss li inti qed tgħaddi minn din is-sitwazzjoni ta' abbuż finanzjarju dejjem għandek titkellem mal-awtoritajiet biex ovvjament minn hemmhekk ikunu jistgħu jittieħdu passi u pariri legali. Jekk inti tuża l-internet tista' tikseb iktar informazzjoni minn fuq is-sit ta' Gemma, gemma.gov.mt, fejn fuq dan is-sit issib sezzjoni wkoll li hija mmirati għal persuni li għandhom 'il fuq minn 55 sena b'ħafna artikli li huma relatati għal dawn l-individwi, fost l-oħrajn b'artiklu partikolari li jiddiskuti u jitkellem dwar il-vulnerabilità li tista' taffaċċa jekk kemm-il darba inti tormol f'età kbira. Infakkrek, gemma.gov.mt.